Konya nkorora ande, nachi nkaba amaiso agansireria iga omwaka toraera. Ekero gwataka koirwa waya ringi eria yakore tight, amaiso agasinya, amatibe aro ase ochia korosia waya riria amaiso agasinya. Arabu mbare noyo omwabo ere iga aiboretwe kare atari korora buya. Yaani inche ting'aigweti koba buna narenge yaani ndoche.

Abaibori bane babe tibagosira emiaka ya maega, lakini rere konya nkorora ande, nachia nkaba ki maiso agansereria iga omwaka toragera, omochando oyo ochagete tu buna ebiagaso biachagete kong'atia eriso erimo nari riachagete, lakini nkagora omotienyi oyomo, nabegete akariogo nagorete ka wani fifti nkabeka, rigaika riga tiga koruma lakini rikaa. Rikareta bono nerioki, lakini erimo riare korora, emete eye ebere ekaera, eri rigachaka rirorio ndiare koroma, bono rikareta erioki, erioki ere nari riagendererete rikagendera igo, ngaka bono nkasisima, nkarora bono egesunte, nari eri nchagete kogenda nyagetari, nkagenderera gokorerwa matibabu. akagwa Leo sasa aicha bono. Nachagerete nyanchwa eye ya maiso ritang'ani ekero riachagete erimo, ekero nacha ngarikerwa amariogo twekanga iga iga rende chibesa chikabora chiokogora amariogo aria. Bono kero bono erinde riachia gocha.

Ekiagera korwa kare buna nare korora, bono saii nkoimagine buna ntari korora bono na ebinto nabwo bikoba ebikong'u. korwa kare ekero nakarigia ase chire esukuru amaiso ane ngong'ati arenge, kingorigereria egento ekeraba, nkorigia narenge mari gaiteka, naende omwa nkoyagia arenge korwa agwo magega. Naki bono buna yaigete iga bwango iga nari achagete eshida echio, chiokong'ati, agaika bono agasira. Nintwe tore batato. Inche ninsomete korwa nse eight naigete, korwa nakorete eight nareta twenty eighteen, sikuenderea na masomo, kwa sababu msee mwenye tulikuwa na yeye, alikuja akaaga ndio nikawacha shule, nikaenderea sasa kuji nkagenderera bono ko- kokora na enchegere, ng'egendereria ase obogima, juu ninche natigarete aa na omwoiso oyo, na oyo ominto omosike narenge ororo.

Bono omonto bwa omorembe nigo mogaka korema omoro ominto, nere orwara, nere agasira, ekero asira akabwati kebare egetii igoro. Bono okonyora ngochia reko ndore nte binto bia okorema okora ki erio gionsi gionsi bweragerie, bono oikire oubire. Bono nabo tobwate omoichano ng'a ng'aki ekonyarekana koo ng'aki bakoragera, bare boka mabwati onde magena bosio mbarochi. Inche ase amarita ane angorokwa Paulo na Nyancha ya Mamarobe. Omwana oyo nomochokoro one enka iga, buna aiboire nabo akinete iga iga, omwana oyo ng'ina abaiborete iga iga ng'ina nomoiseke, tabwate bwoye, abana aba iga iga na abachokoro, ng'ina tabwate bwoye, agasira akabatiga iga iga. Babeire na ng'ina kore gocha gocha na sokoro yabo, ng'ina koro agacha agasira, ng'ina koro agasira ango yabo agasira orenge oyomo, bagatigara na sokoro yabo, sokoro yabo nere oimokeire osirire. otigere omwana oyo. Omwana oyo nasomete na eyikia akorete, tachieti kogenda sukuru. Egasi ende teiyo are gokora egasi ya okora na oboremi na emechando eyio bono nateba. Mpaka bono igo naikerete igo nachete korwara iga. Ere na oboremi, nere ore gokora oragerie oyo omwabo, nere ore gwekorera.

Ee, inche namokinie korwa obwana buna ng'ina akamonyora ng'a omonyabate nyomba natore na ng'ina ko tokomobwate gocha gocha, lakini egete egati ekero kogenda esukuru agataka koirwa wire ring eria akorete eiti, amaiso agasinya, aa matiyo barosia ochia korosia wire ring amaiso agasinya, bono agasinya ekero nyiumete ebibarwa bia mogondo, bono mogondo nonya nkoe eragera iga tabwati boko nkonyora, bono mbono yaikire buna buna ya atichire amaiso iga. Ogotema gwaito twatemire komorwaria.

Agapimwa amaiso ayio, nkarikerwa ekatigete ngatebigwa ng'a ng'a nare aboretigwe ng'ai mwamoirire, ngateba twamoirire nyagetari, twamoirete nyanchwa, togacha tokamoira chenero, ekero airwe chenero nabo are konya koegwa amariogo korwa ekero yaikwa bono nonye chibesa chikabura mpaka nonye na eriogo erio bono are kobekerwa amaiso, rigasinya, akaba igo, mpaka eri twachete kogenda nyango, nkaegwa efomu, akarikerwa rende, nkarikerwa ekati ngatebigwa. Chitariki isano nkore ki? Moire nyanchwa, omonyagitari omonene ache komorora. Twaimoka akairwa nyanchwa abwo, ekero airwe nyanchwa nabegete chimasini chionsi pi, ekero abekwa chimasini chionsi pi nchiakerete chigoteba ng'a omaene omwana oyo omoiso aye takorora.
Ase amarieta ankorokwa Isaya Ayenda, Nyaemo, omochie oyo noyoito. Igaa ase 'nde oyo orwarete na omochokoro one, omochoko naende ninte echairman ye efamiri iga iga, twatemire korwanera omwana oyo egere nere anyore obokonyi, buna efamiri twatemire gosuguma, atiga yaikeire bono, ntori koooikeri buya iga ase eng'encho y'ebitoki. Tokonye omwana oyo. Are abwo mbare noyomwabo ere iga aiboretwe kare atari korora buya. Ere ntobwate omochando, aye togotema tore gosugurika, lakini nere nabwate omochando otatigwa oyo nere okonya okomosugurikera okomokonya, nere bono ouwire, obeire omouko. Bono togosinywa ng'aki arakore akonye oyomwabo oiboretwe kare buna are omouko iga, bono tosinyire ng'aki torakore. Kwa kweli kwake maisha yamekuwa ngumu, asijue mstakabali wa maisha

twaberetwe goetera charenses chinyingee nyagitari goeta, bono chibesa na mono mono na obokonyi nabwo twagania abanto baminto motokonye, oyo obwate omoyo bwa ogwancha, motokonye.
Omwana oyo iga na abwo ritang'ani, nkorora arenge.

Igo naki naki twagosaba buna intwe efamiri.
Buna simba arati gaki, Ephraim nguba, Sairi chanda, nkogani gwaito gaki tokonyere omwana oyo, buna bono iga aenda nyagitari nyanchwa oo ase arikire korwa arikeire ng'a airwe esukuru. Mware gwancha mosemi motobwatisi agende esukuru eye. Oko nakwo okogani gwaito gaki togosaba, motokonye gaki egabana yaito simba arati.